Hi guys and welcome back to my channel today I have another mukbang for you guys mukbang mukbang what however you want to call it today it's gonna be in Papiamento again so awe nos tin un otro mukbang un otro talk show Pero esaki ta prea. E ta manera Wendy's, sa chile, chile dis Wendy's, mi tin Wendy's pero tòg Taco Bell, pasobra tin e wakamole, bo sa. Bambur, ba bambura wak kon e koke a sa i. Mm. Eso dale kun tiki jalapeño den djele. Mm, mm, mm. Batata nan. Bon a bai con boso nan shelter in place cu toque de keda ta bayendo oi dimi ta bayendo bon um dja bierna mi a sali despues di dos of ta tres siman sera den cas tres siman pasa Dos a tres siman pasá mi a bai na su compras na Superfood. Mi ta djobia mi a bolbe bai hasi compras, dus a ta ora pa hasi compras. Mi sa wak un rato den, den fila na Superfood pa drenta, pasobra nan ta laga cierto hende drenta so, can, cierto cantidad di hende so. E fries nan tin chipotle riba dje pero no ta manera ami no ta sinti nan spicy sra pone un poco di mi seracha riba djel

Um, pues, por ejemplo, su caso. Que men en vez de un ambulance, of na mis, na mis name it up of something. Que men en parte es sí, me te comprende que, o sea, algo bij fout. Definitely algo bij fout, pero come on. Moza, Mm. Mi ta spera ku e por a yega su kas bon bèk, ku nan por a brindele un ambulans, e mes ambulans ta lo bin den dje p'e bai den dje. Mi ta spera ku situashonnan asina ei no tuma luga bèk, pasobra manera sa di manera haló. Si full su famia ta den cuarentena, ken ta hiba e cas? Un taxi no lo haciele, un, un, un bus tampoco, no por tuma un bus. Hello, Shona. Na a fail e nahnan e pober guy. The system has failed him. Ay, mi Dios. Hendenan di system tabata. Oei. Don't come for me, but e ta mi opinion, so. Shona, ora bosonan por traha, bosonan mes un cono na cas? Mm-mm. Suave. Esaki mi no tin aht un recipe p'e pero esaki si mi tin un recipe mi ta pone abou boso nan a wak e video clip di bad bunny yo perreo sola si si nan yami kantika te ainda mi no a wak e ma ke di wak pero despues mi a komo olbida ups. Tremendo, nos ta aki con e concepto di e, cantica ta ni di e, um, e videoclip. Um, ja, yo per yo sola ta normal, a mi ta sali mi so, fe, na ka, den kaya, bay trep mi so, ke mi sa, mi ta word tremendo. Um, pero, el a bisti como hende muhe, y E bisao bèrdat? Amahayele e ta mustra hopi, hopi, hopi sèksi. Pa un gai mus asina bunito komo un hende muhé, wou. E mi sa tin hopi gainan ku kosa laga mi pone miho ku ora nan bisti komo hende muhé òf whatever Nan pone un filter of course, nan ta keda bon. Besey mi no sa di kon el a bisti como hende muher, mi na wak e videoclip pa mi bisa, ah ok, pa e motibo aki, pa e motibo ey. Pero mi a wak hen, yen hende tin diferente opinion riba djele. Ami e no ta bother mi. Maneranan di, tur artista tin nan manera di di hasi arte. I si nan ta gusta e kuento di en bes di kusa èkstra kusanan mes, why not? E ta un poco comun pa un hende homber haci esey. Um, ami ta haya cu un hende muher lo bis di mas di hende un hende homber, pader e ta den character cu un hende homber lo haci esey. Pero then again, mm, Si bo wak den un acting point, why not, you sa? Ita manera na just your acting, you know? Pero si bo ta bai wak pa through other lens, mi no sa kiko ta su sexualidad. So, um, mi no judge nobody, mi just say mi no sa su sexualidad, and that's true. Ey, Andoram, si e ta òf no ta, ey, e ta den tur su derecho pa hasi loke e kier. Cos love is love, everybody, I'm pro that, so, amor ta amor. Si, ken ami ta papá di George? Mi ta, umm-umm, not me.

Well, laga mi djis, pasaban por ta hende, personanan ku ta pensa ku I, I was being sarcastic. No, I wasn't. E tabata hopi serio lo ku mi tabata bisa. I, um, sí, esa ken bo ta. Mi sa ku Aruba ta de- eh, dependé di su pilar ekonómiko ta turista, tòg? Mi sa esei, Hopi tempu, ami mi opinion ta nos mester krea un otro pilar di ekonomia, pasobra si bo wak bon e situashon awoki ku nos ta bibando ku e kovit diesnuebe ta unu ku tur hende ta mundialmente ta nan kas pasobra ta un pandemia, hopi tempu nos tin sin hayo un pandemia asina aki. mi no ta mi no sa ki ki kon bo ta bisa ki tempo bek nos lo hayo un pandemia I hope I cross my fingers and everything else ku nunca nos no mester biba of e generashon ku ta sigui mi nan generashon bo sa asina ey no mester pasa den algo manera anos a pasa y Hopi tempu pasa a pasa den aya djes nuebe djes ocho mi ta spera ku nan no mester pasa dor di esei agen pero ban ta realistiko mundu ta moderno bien virus bacteria ta sali mas kla manera nan ta bisa pero mi ta haña ku Aruba mester un otro pilar economico kiko ta mi no sa mi no mi no a studia pa esei pa mi sa presis kiko e business plan lo ta pero mi opinion ta ku Aruba mester tin un otro pilar di ekonomia mi ke ta mete bisa hopi bon ay Dios tata juliano bo ta pesta mi ta sinti anto ku no awoki awoki nos tin ku hasié pero mas den futuro ku Hopi pais ta biniendo green, Aruba aki ta plastic bags, pero te ainda mi ta wak plastic bags na na supermercado of mi ta papiando di supermercado chikito ora ei mi ta puntra unde control ta. Mi ta comprende actualmente nos ta den e crisis aki, pero prome cu nos ta wak ta den e crisis tog bo ta wak ta wak nan ta plastic, pero mi no sa si nan ta mi ta mirando nan si mi na sa si nan ta friendly plastic friendly I don't know si nan ta recy nan ta plastic recyclable I don't know um pero mi ta mirando plastic um ke men mi sa ku segun mi binti binti mi si ta ta

Pero otro cos cu mi ta bisa, mi sa cu nos no ta Hulanda, mi sa cu nos no ta Boneiru, um, otro parti di mundo nos ta Aruba. Um, di como a menciona Hulanda cu Boneiru, nan tin e manera di sortia tur cos, asina nan bata mooi miho pa e recicla cosnan. Um, ami ta kere cu si, e manera ta pa recicla, pero nos mester tambe mi ta compronde cu por ta nos no tin e machine, y e machine ta custa placa, everything cost money, I know that, um, pero e señor kier men cu, cu nos por traha hunto anto recycle, pakico no, e sociedad di Aruba, Corsou y Boneiru hunto, um, nos ta e ABC islands nan, um, ke men pakiko nos no traha huntu, mi sa ku Boneiru ta kai boso Hulanda full, mi sa ku Kòrsou tin su status apartes, Aruba tin su status apartes, mi ta sa tin un diferensia entre e status apartes di Aruba ku esun di Kòrsou, si mi no ta hera, um, pero esei no ken men ku nos por traha huntu komo islanan, bo sa? No sta di reino hulandes. A mi ta hae ku lo ta hopi wise si bo mi no sa kon Boneiru ta resicla su suciedad. Mi no sa si e ta e tin e mashina enano of e tin ku e sa mand'é via barco pa Hulanda of otro parti. I don't know that. Mi no sa e proceso enano. Pero si loke mi a wak hopi tempu pasa, mi ta sa aña pasa ta ku nan ta sortea tur nan sushi i ami ta haña esei ta un genial idea aroba kumsa hasié tambe mi no sa kon leu selimar òf gobièrnu ta ku e proyekto mi sa si ku selimar a kumsa hasi kosnan risaiklabel. cu lo ta un props pero mi ta haya cu next step ta pa nos sa sorti e nos sushi nan semper den mi cabes mi ta tin un un un idea cu um loke ta fruta cu berdura ta bai apart tin un bin antora asina nos por traha nos mesun cultura aki na Aruba cu bo sa se limar cu um Santa Rosa traha hunto pa asina nos tin cordura pa full e isla nos mester importa importa menos gordura di afo asina nos por traha nos mes un por ta tambe nos nos ta hinka santa rosa ke otro flora ku ke otro ku mi otro no takuerdo ku mi otro fantastic garden y mi sa ku tin un otro lugar mas di garden garden un lugar di hasi e garden tingi e nana aru pero un of ta dos lugar mas pero bosa hasi un plan asina ei why not guys bosa e ta miho pa nos bosa menos cosnan pa importa bo nèt a know ku nos por export'e den future I don't know bosa e ta plans nan ku mi tin den mi kabes ku semper pakiko no shek ya e ta uno ku ora bo ta un isla ku bo tin un sierto kosnan hopi limitá mi ta bisa no en vez nos keda traha hotel hotel hotel time shares apartments otro kosnan mi sa ku esei ta trese hopi plaka mi sa ku esei ta trese trabounan pa construccion final na Aruba Pero den again, nos por hasi otro cosnan tambe, pakiko nos mester keda daña nos naturalesa? Like, wak, una bes e naturalesa a bai, no sa cuanto tempo e ta dura pa e crece bek manera e tabata ta ta, no sa cuanto tempo ta dura pa e flor ku fau nan bin bèk na e lugá enannan kòrda no bo a kita e lugánan di e bestianan bo a kita e lugánan unda e matanan tabata krese bo a kita tur kos maske ku e e matanan por krese bèk pero e bestianan a pèrdè nan kas pèrmanentemente like Portannan bo min bek ora bo replant, pero e no ta keda mesun kos, pasobra hopi bes e no ta bin bin bek. Por tal loke tabata bibe bounan a muri, unu a muda pa un otro luga i por tal no ta bin bek. Ke men tiki tiki e naturalesa ta wòrdu destruí, i mi ta spera ku nos hasi Ménos destrukshon na nos mesun isla. Nos a kuminsá pensa pa nos futuro, kuminsá pensa otro kosnan, bo sa. Mi no sa, a mesta ke boso nan ta pensa, pero ami ta pensa asina e nanan. Mi sa ku hopi hende ta contra loke nan ta haciendo na Cerro Colorado actualmente ami ta ta unu ku ta hopi kontra di esei mi ta mi ta bisa ku nos no mester pone asin aki un turista no ta bai bin pasobra bo tin di five star hotel e ta bin pasobra pa e hopi biahanan ta bin pa e historia pa e bichesnan ku ta rònt di nos isla nan ta bin pa e solo pa e hendenan hopi biaha mi ta tende turista ta bisa un arubiano ta hopi amabel kariñoso i wèlkòm si nos ta ami ta haya anto nos ta pero tambe e tin ta maknan tambe ku nos ta asina ei pasobra nos ekonomia ta depende di esei Um, mi no ta bisa ku no tin hende desagradabel afuera, mi no ta pensando esei, pero nos mester, pues esei ta nos pan di kada dia, so bo mester ta amabel, welcome na tur hende, tòg? You know what I mean? So mi ta spera ku gobièrnu ègt sin ta pensa i daña ménos nos naturalesa. Stòp di traha hotèl, stòp di traha kòndo's, stòp di traha resòrts, nos no mester tin nan shònan. Aruba ta birando karo, karo, i no solamente pa